Dothlennak hi kan pu le kan pa le CLFA zong nih thawk an ka ti lo i dothlennak ah lut an ka ti lo. Tlaihmi zong ka si lo i sawmmi zong ka si lo. Keimah The Chinla Information Lila nih ka thawkmi si. Si bawi na fiang lai ka zumh. Cuve bantuk i si hu Dothlennak na tuahmi kan na thei lonak a ti men lai. A dik a hman. Dothlennak ah hin ral a tukmi an um lai. Ral an tuk khawhnak ding caah lam a kualmi tampi an um ve lai. Tangkalei in, mipi thazang peknak lei in, thlacamnak in, a lam kip in dothlennak hi tuah khawh a si. Nang zeikhin dah sihu kan hal maw? Nang zeikhin dah dothlennak sullam a si? Dothlennak sullam pei nan rak fian lo caah hintihin nan si le hintihin nan si cu. Puai taktak. Kei dothlennak ka tuahnak a ruang cu ka Chinram a simi Kawl miphun nih a kan chut. anmah nih duhning nge an cawl cang kan chinram ah kan hol le kan ca duhpawi hman kho lo in kawlca number one ah khoman line question hman ding ah chinram ah kan bunh piak kan biaknak duhning le zalonnak te nge ka kal anga lo kha pawl kha kan duh lo caah nu hrin chau bo viate pathian a kan pek ma nu hrin chau bo viate a kan chut tu kan ral kha kan do mi sure Sihup na tuahnak kan hal bia a si lo. Kan siang kai le kai lo kong kha na a sai lo. A si ahcun kan hal ve ko ta. Na kan kai lo kan hal. Na kan hal kan hal ve ko su. Ka tuah dothlen ka tuah mi cu dothlen a tuah mi ah kan pu le tampi zong online chon bia chimnak in thlacamnak in tangka thawnak in ral tuk mi nan tuk ko. Cun le kei The Chinland Information hi online chung lawng in a au sasawmi le a khuang sasawmi le thawng aan chim sasawmtu hna hmanh ah ka ruah. A dang thil zeidah ka tuah timi zeihmanh na thei lo caah mipi hmaiah minchiat phut in le thangchiat phut in le khi zeirel lo phun in khon nan rak ka pel ah sengkhual la ma laun he. Don challenge my bro. Heng ka kut zung pathum hi na kut zung ra ka hlan law na duh le ral dong. Kam pul le ral dong ka tia cu ka do lai. Kap a ka tia cu ka kap lai. Hin ka kutdong te he nangmah nih na kutdong rak ka hlan law van din cer law ti. Hi ka hman le vialte hi nangmah khi ka kut ru vialte hi nangmah kut ram hang ning rak ka hlan law na duhmi ral cu kan tukpiak ṭhan lai i ka do rak. An ṭhu eng unless you know who am I. Sin khua lam lau nih, bro. Until and unless you know who am I si kho lam lo ne. Online chung lawng ah The Chin Land Information nih hin thawng ka chim nain ka au lo. Na thei lomi le na hngal lomi thil ka tuahmi le ka kalpimi tam tuk um. Keimah tawk tein cun ka tamka in dothlennak ka tuah. Ka hol, ka, ka thawi aw dothlennak ka tuah. Pathian a ka pekmi ka theih khawh tuk le ka hngalh khawh tuk in dothlennak ka tuah. The Chinland Information dothlennak na tuahmi kan thei, kan thei lo ee. Online thong chim lung, thong chim lung pe si cu. Na timi hi kaa fiang lo. Na thilngaih information online chung thawng ka chim lo. Thil sining ka fianter. Kan ram dothlenak kan tuanak a ruang kan fianter. Kan ral kan tei khawnak ding ca lam mipi a thei lomi tampi an um ve tikah an thei khawnak ding ca le an hngal khawnak ding ca thil sining ka fianter. The Chingan Information thawngchim hi kum zeizah dah na ngei cang i thla zeizah dah na ngei cang i ni zeizah dah na ngei cang tim cu ka thei lo asem na ngei peng ko ahcun ngei sa suan da na ra ngai kan the Chinga Information page sa um min yan thai lai the Chinga Information na thong ka chim lo Thong tu kha ka hrifiah. Kan ram dirhmun mi pisnak ka hrifiah. Kan ralkap hna sining kan meeting ka hmumi le kan ralkap hna tuarnak le kan ral kan tei khawhnak ding caah zeidah a herh? Zeidah kan ral mipi nih nan tuah a herhmi um khakha ka hrifiahmi si. Ka chimmi si. Kha bantuk i dothlennak zeidah na tuah? nangmah na tuar ka ti nang ka ti adik ahman the children information ngol se tim nang ka tu nan duat nan du bi ka to pek ko na la kai ma da rok nang pakha zom chung lo minun tampi ni nang ka ti tu ran se ka ti ka chim pa ve ko la mo ra ka thai thiam la nangma rok da ding cha le tangka mu nak ding cha life da thla le tangka no ko nang ka te that children information pay cha hen mi dang Facebook page bantuk i midang thawng a chimmi bantuk i midang live a thlami bantuk i the children information ni hi ka page chungah hin live ka thla i nan sinah thawng ka chimmi hin tangka fang ka chim la bia kha zong ka hmu lo Cucaah hong man sing khal si kho lam lo ne. Dothlenak hi ka du a ka ngol kho, ka du a ka pe kho. Aruang cu keima lungtho ting a thok mi si i ka ram sining le ka miphun sining ka zo i a dik lo ka ti caah dothlenak a thok mi si. Ka thok ka te in a hong man ni tangka zong ka pi lo. Keima te Victoria kema ka kali ka um. Victoria headquarter ah ka um ka um i kai ka kut Khim midang bantuk i a ṭha ti lo. Rat tuk kho ding si lo. Ka ṭuan khomi rian ka ṭuan hmasa. Ka ṭuan khomi rian ka ṭuan hmasa hnu ah the chilla information timi a dir. Online chung midang bantuk i lar du le vei du le mal hlop nak nak ding ca the chilla information a dir mi ka si lo. Cu ve bantuk in mipi nih rak a theih piak ti ka duhmi cu the Chinland Information hi a au sawsawmi ka si lo. Kan ral hi kan ram chung zong an tam. Miphun dang ram chung zong kan ral an tam. The Chinland Information a kan ngiathlaitu le tlaihkhihnak kong ah siseh, thanuamnak kong ah siseh The Chinland Information a kan ngiathlaitu le a ka zoh kan hnu i ka sualnak a kawlmi hi a thongthong in um ti zong rak ka theih piak ko. Ka rian ṭum i a ṭuanmi a bawnlan chung i lang i chim sawsawm le au sawsawm he ka rel hau. A fuimi rian si lo hei. Na ṭuan ngam lo dingmi rian ka ṭuan. Na tong ngam lo, na hol ngam lomi bia ka hol. Ka na zul ngam lomi bia lam ka zul. Cucaah sihu ke nangmah kha kan ti duhnak si lem lo hi mu. Midang zawn nih rak ka thei piang ti kha chim ka bantukmi a si. Keimah hloknak in cah dawt thlen ka tua lo. Dohthen a ka thawk kai. Atu tiangah Chinland cozah tangka zong fangkha zong ka ei lo. CB tangka zong ka ei lo. ZRA tangka zong fangkha zong ka ei lo. Keima da Chinland information ka rian tuan khon lo ding ca YouTube te khi ka tuah ve i Ka tho up YouTube te khi nining khat ah minute pali minute pakua hra minute kul hrawng ka chim i mah ka chimmi paoh kha YouTube te ah ka kaa chiah i ka ka kai khawn i thlakhat ah khe dollar khe zakhat he hrawng hra zakhat hnih kan he hmu le kai khawn i ka ka ro ei nak ding ca le ka khual tlawn nak ding ca le kan ralkap pawl va ve nak ding ca le kan ralkap pawl va tlawn nak ding ca le an dir hmun le an sining zoh ding zoh nak ding ca le Chin ram chungah buainak a chuan am hmun pawl zeidah thil dik a si timi hlatnak ding ca do keimah tangka tutia dothlenak kum li kum nga chung ka tua cu ke thin hung ka ruat lam mo ka ji ase ka thin hung un salo thin hung salo Kecu oil lan chung lo bia ka chim solo. Lai tlang zong ka ra ti, Thantlang pe zong ka ra ko, Falam pe zong ka ra ko. The Chinla information khi nang ka ti du i ka cungah thil thalo to nan duwa cu nan khual le nan peitlang ka ra ko. Right, I'm ready for everywhere. Come to me anytime, huh? guys. You're most welcome. Ka thin hun cha slo, thil sining ka chim bia sai. Chinmi pinah tu ahhin thuhnang ka ti kho lo, dirnang ka ti kho full lo. Aron cu Chinmi pi ca dothlenak ka tua ko nain Chinmi pi tangka la chaw la va in dothlenak ka tua lo. Ka khada ka hngal piak ko. Ka rian hi ol tukmi ka ruat full hau. Zon chong zo hong me se. Anak ma nih cun hei ka pom ve khalong ti. Kan ralkal tampi khi a hal lo. The Chinland Formation le Chin ram ca zeidah tuah an hngalh lai? Ka zulmi lam a zul ngam lomi le ka pami lam a pa ngam lomi le ka chimmi bia chim ngam lomi le a vei ngam lomi nih khan singkhaw lam rak tuah dawh hlah zongha kan nawl hna maw? Atu lio cang ko kan se ka thinhung tinak si lo ma tu he kan ral nih la kan det kan Chinram dirhmun le a tlai tuk cang te a tlai tuk cang cu lio ah biatak kan chim lio ah kanmah do phun in le vei phun nang ka tia cu ka cu a nga lo Nanmah hna nih tahchunhnak ah dothlennak ah ka ṭuanmi chungah ka paw hna rak ka cawm u law rak ka dirkamh, rak ka bawm u law cucaah asiteh amah nih pek ka cawm cu an bia ngei hau cu teh kan ti ko hna lai. Cucaah hohmanh nih nawlrang ka ngei lo. A ruang cu keimah teh dothlennak ka tuah. Cucu ka rak keimah caah a si lo. Ka Chinram le ka miphun an luat khawhnak ding caah dothlennak ka tuahmi a si timi kha tuchan ah chim ka van duhmi a si. Siseh phundang ka ruat hlang lo. Le atu lio kan dirhmun ah Hakha mino nizaan ah ka chim cang rak i ralring u fimkhur u. Nizaan ah ka chim cang SSC ralhrang nih Pa Siang Thang a puai lo thazang nang ka pek lo zong puai lo khi cu mu ka chim ding mi ka chim la ka phuan ding ka chim la ka phuan la a ngai mi na ngai hna selaw ngai dun ka ngai dun hna la se hin thu kan ram dirhmun nan thei chiu kan ngol chiu e kan si kho tok te zan chia cham pek e kan mal hok nak pakhan hom lo kan au khong kan chim kan kan sini le kan vei vel te kan chim kan phuan bu e azai mo kan thut nam hun le kan rajam dang hun ni nek phu ni le zai lo phu ni na kan tina kan vei mi ka khan kholonga lo Le Hakha mino rak i ralring law rak fim khawh rawh. Atu lio kan dirhmun kong hai pehtlai. SSC ralhrang nih nizaan ah Pahnian tlai hna ti ka chim cang. Thaizing lei ah mian tlai ṭhan la lo ti awk ṭha lo. Rungtlang an kai pi hna ti ka chim cang zazaan ah. Thaizing kip lei zong ah Hakha khuachung ah mino an tlai ṭhan hna lo ee. rungtlang an kaipi hna lo ti awk a ṭha lo caah him nan duh ko i damte um nan duh ko ahcun khuachung luchuah le va kha i fim hrin u. Cu dinsai zong kha veven i fim hrin dih u. Rakam halut ngam ṭung lo i Hakha khua chungah zuri pa bu lulak i hongda ngam ti phun ah vak hmangmi tete zong kan um pari ti si kho. Ralhrang in nan ton hnu ahcun ke namah khin nan caih ko lai. Cucaah Hakha mino tampi zong fimkhur i aa rawm u law timi kha chim ka van duhmi a si. Le a pahnihnak ah chim ka van duhmi cu zeidah a si ti ahcun Thantlang hi lak kan duh maw ti kha sek tu zan ah khongsin kan tar bantuk a si. Thantlang hi lak kan duh maw ti tikah keimah zong nih ka duh mipi zong nan duh lai. Cun Cheukhat nih Thantlang kan lak piak uh a timi zong nan um. Thantlang kan lak piak cang a timi zong nan um. Okay, Thantlang lak nan duh ahcun mipi hna an laknak ding thilri a herh cu. Cu hlan kan thomi vialte ka ti hlang. Cu hlan an thomi cu hmun kip ah kip ah kahdohnak a chuak i an an hman cang. Thantlang ka nak dingah tu a hriamnam a thar i a herh. Thantlang kahnak ahhin hriamnam a ther i kan ralkap nih an her. Meithal kuan an her bak. RPG ti puan RPG ti puan her bak. Cun Thantlang khi lak nan duh ko ahcun khakhat nan tuah ding si ko. Kan ralkap hna nih cu ready an si tuah khi maw ready an si nan hrimnam a herh. Ka chim can kha Thantlang khuachung sisem hmun dang kadang na kana ka SSC ralhrang nih cun hriamnam thazang sawmriat an hmang i mipi ralkap nih cun hriamnam tha uh, sorry ra- ralhrang nih sawmriat hriamnam thazang an hmang i cun uh, Amah ralkap tha zong khi kul hrawng lawng an hman. Kannih ralkap cu ralkap tha zong sawmriat an hman le hriamnam kul lawng an hman. Minung tha zong minung tha zong sawmriat an hmang i zakatila hriamnam tha zong kul lawng an ngei cu. Khabun ka dawtu ah hmun tampi kan lak piak kan kham piak cu. Le Thantlang lak kan duh ko. Thantlang he lak kan duh ko. Thantlang tai kan duh ko. Mipi kut ah um seh ti kan duh ko nan ti ahcun Thantlang laknak ding caah hin aa hriamnam nan zel piak hna i nan pek hna hau ko. Nan zuan hnawn hna hau ko. Arlai in Thantlang peng, Thantlang khua chung minung tampi in na kut na sam ṭhan hau a lodong cang mi nan thaw ṭhan hau a tuluk kan dirhmun ah a dik a hman online sawm minung tampi nih zeitin dan chim te ahcun media cheukhat tel in thantlang kan sung cang ko lai kan la kho bra lo ralhrang somli soma man tai lo ti si thantlang ka ke hakha thantlang ka long silo cu thantlang ka cun thantlang le hakha kan lakka chia hau ka chim cang kha ti cu a tanglei phi rio she kan ti duh ahcun a cunglei a lupi kan phi ha hakha le ralhrang van zut peng tikah thantlang ka tikah khin har tuk cucah minung tha zang lawng si loin hriamnam kha a zatok thantlang lak khonak ding ca le hakha le thantlang kala lak khonak ding ca hriamnam khi tampi kan pek kan chia pek hna hau hriamnam kan zel pek hna lo i thantlang rak kan lak piak nan ti ṭung ahcun khi lungcheu kan tha lo methel so so long ni kaw ka tha lo than tlang khi hrempia her drone tampi her rpg ti po tampi her sniper kuan ti po tampi her kha pol khin an sel pe khona chan lak ko la i hriam nam an ngai tung lo i lak nam fel hna chun anga lo chu vakal la va chiung te ha khat ko chu Ke thantlanglak kan duh ko. Thantlang ah mipi kut a um ṭhan seh ti nan duh ahcun atu ka chimmi kha mipi nih ṭuanvo nan ngei. Thlacamnak in kan ralkap thazaang peknak in Thantlang laknak ding caah le Hakha le Thantlang ka Thantlang an kah ahcun Hakha le Thantlang karlak kaa thi a hau. I kha vialte bazat kha a hau. Bazat a um lo ahcun Thantlang kan lak khawh a si lo i bazat a um lo ahcun Thantlang kha an tai hlei lo an ka zong lai.

Thantlang lak kan duh ko ee. Thantlang he kan kut am ṭha sei ti nan duh ahcun tu ka herh ka chimmi kha mipi nih nan tu a herh timi kha aa van chim chik ka duhmi a si. Le a dang le va lut ṭhanam si law tuchun ah Khampat khua chungah SSC ralhrang ruak paruk an char ti kha thawngpang theih a si i mah paruk chungah pakhat kha a nung lo a sorry pakhat kha thi lo an hmuh lio ah khan la thi lo i ralhrang he kanan lei khampatlei he tu van chai ngai ko i kon ral he hmun ning kanu ning khatin hmun tampi mipira kap lei an sungpa hnu saupa ko na in hmun tampi ah tainak an hmu ko timi kha tu na chim ka van duhmi a si. Lai zeisi poh ah kan lawng dong lo i hmunkhat te ah thlacamnak in siseh thazong peknak in hmunkhat te kan kalṭi kan veihṭi ahcun za ka tila tainak kan hmu ko te kan hmu te ko lai timi ka tu na chim le phuan ka van du chimi a si le comment te hen tu dan ha chian pa le a chian mi comment hi a zei bantuk mino dan si hong da si ti mi comment te la min tua ka van zau pa betan hala e thongpang cu tla kha vial kha chim ding sak awai tam lem lo mu khoman ne her se kan le pa tu na la cho a bia chim cho a kan thiam cheu thin hung kan thiam cheu ti hm Ngun nei dihmi nangmah pei uco cu na si hi mi ka ciasa pei ei timtu na si uco pa hi kan naupa hi na duh poh i ra ti hlah u zaa hngal lo pawl. Keimah mah na ka khawm man mi dangdang nan khawm man timi ka thei lo maw? Balok hna an duh paoh i an ṭialmi pawl kha ngei huam law le i zoh duh hna hlah seh. Hi tluk hi khom nan titiah nan pa ko hi hi tluk hi nan ralṭhat ko cu zeihme? Ra ka va lut ko hme aw. Ra tong ko hme aw. Online suan lawng le kanmah bantuk kan ram dirhmun le sining aupi ve kun ca khuangpi ve ko hme aw. Ziah hi tluk nan pa ko ah? Hin tluk kan pa ko i keimah le Chinland Information tiah le a dang kan ralkap pawl hmanh a pom a vol pawng ngammi a suaisai ngammi pawl na ngam ko cu cia dothlenak i telung ca raltuk veng ca Mipi caah rian kan ṭuan a dik. Asinain aw minung kan si, Pathian kan si lo. Pathian man thinhun a zate zat thinhung. A thinhung ho thinhung thiam cio kan si cu. Lungdong kho cio kan si cu. Mipi caah rian kan ṭuan kan ti i kan ralkap an sia keimah tel in a dang bang lawnsau kan zuam cu. Kanmah keimah caah hloknak um maw, kan ralkap caah hloknak um maw? I a caan ah bia cian do in ti kan van chim kan vei caan ah fak tuk in na kan vual pom na kan ti na kan vual pom le nan kaa chokmi le nan lungthin a chokmi kha tak ko cu nan sin a kil ṭhan ding mi si dothlennak hin kan tuah ko na bible le pathian bia hin kan fiam tuk ve ko Nan ngei fum lo i zeinak kan rel lo ahcun kanmah nih kan peisa um ko. Keimah nih va lut ding kan sawm ṭung hnga lo. Keimah nih The Chinland Formation peisin follower dawh kan ti ṭung hnga lo. Nan follower fum lo silom ko poi ka ti lo. Bitik a dum le ram dawtu le miphun a dawtu nih kan bian ngai ko lai. A zeimaw ral ngan a do ngam lomi, ram cangah rian ṭuan ngam huaha lomi kan umnak in kan auk khuang le kan ngam ngai cu maw? Nan ngam tikah kan ram ca rian a ṭuan awm sa? Ka thinlung ka chim si lo, biatak do ka chim aw, ka capo lo. Pathian fadaw cio kan si. Nulepa ngeih cio kan si. Chungkhar ngeih cio kan si. Okay. Ngan dei dim mi kha nangmah an tim silo seh keimah ka tila tiang ka ruat lo. Ka chim duh mu caah ma ka ti duhnak silo maw? Atu kan unu ka tila maw ve ka ka ti duhnak silo. Ka chim duh mi cu okay. A caan ah atu lu cu kan dir hmun in nan thei ko timi pi nih nan thei ko a chet tuk. Kan ralbawi pawl zong atu ah din caan an ngei lo. anmah tin pressure nga mi tam tuk um media zong ka si ve ko ke ma zong ke chu nang ka thai media dang he ka lo lo kan ram a tai nak zai ti da kan hum kola ti in zan shia ka pi ka khon pi chumu ke ko won pi ka khon pi tika acha na fak tu na kan ka ve acha na fak tu na kan thot ve tika menung ka sime acha kan leve kan nan ke chu be thalo che kan ti ve na lo kum pam na lo mo e Thantlang fa hin cu kan lung a ṭha tuk ko. Ka thinlung a ṭha tuk ko nain zakhatel a caan ah kan lung he khawng pa fe cang lai. A car um le nang ka theithiam la le. Atu ka bia kha ka van pe ka duhmi ka philmi pakhat um le cu zeidah a si tiah cun Thantlang peng Thantlang he nai no a nai liomi khua Laitlang le nih biang ngei khawh lo sual ahcun ra chim ti hna u. Thantlang hi a naimi khua ti. Tahchunnak ah Saupum ti pawl khi ramtang nan khua he pehtlai in kalei lava lei varal lei lava lei hin a naimi hmunhma lei ah na hringdaw he ti laikal ti pawl khi i raring law fim khorong timi kha tuana cha chi kan dum hna se arong cu ka lei sopum SSC ra hang ni hriampi lan na chi pawl khi du na pong ka tu lu kan dir huna du na pong ka cha a Mah le na ci khi a na tim lo ning i a zualnak tampi a um tawn. Tahchunhnak ah, ka hmai ah thlak an tim nain pinglei a tlakmi hna a um tawn. Le lei a kalmi, lo a kalmi, ti tiva ah ngahring dungei a kalmi, lava lei a kalmi hna nan um sual ahcun a khat hriamnam nih khan an khen sual hna la ti ka phan caah dawtnak he uh, Thantlang Thantlang pong hrawnghrang ah ummi khua deu te cun mipi ralkap kan pong uh, kan khua hrawnghrang an um Ti min ah nan theih ah kan cun hrial kho deu le vei deu kha i zuam u timi kha dawtnak he ca chi ka van dum hna seh. Le a caan tu zan fak deu ka van zai mi kha nang ka thei thiam la. Atu lo hin tluk nam ma ni tha zong pek khi kan du ve chu caan ah cun kan ma te pressure kan nga tuk ve chu kan ma te khi kan ba tuk chan kai le bak na chu ke ma long khi zakatila Tam deu hin cu keimah lawng caan ka hman tikah ka pawngkam ah ka thazang dam caan ah thazang petu kan ngei lo. Ka dam ka vei lo caan ah thazang petu kan ngei lo. Tlangval kan si ti napi zong kan ngei lo tikah chungkhar si zong kan hei um lo tikah dothlennak chuak kan kal i a hernak paw a kal a choi a zuangmi kan si tikah a hernak paw bia chimmi kan si tikah kan thi le kan nun ka cu Pathian kut ah um tiin ramca kan nunnak dihlak miphun dang ram ah kan um ah saseh Chin ram ah kan um ah saseh tikhan a pemi kan si tikah kan tawnmi thil nih khin harnak tamto kan pek kan hnumi thil nih khin thinlung zornak tampi kan pek thinhunnak tampi kan pek asina kat tluk i kan thin a hun ko i kan rakam hoi zat are sina se SCC ra rang sina se a kan tha pi a kan vei kan mit in tam tu kan hmu chang kan kan kan rakap ka rakap rakap i ka hoi le tampi ruak chungah khi za ka ti ruak kan hnu me tam cang an taksa an ruak a thi mi kan tong mi tam tuk cang tikah kan thi sen ah kan thi lung chung ah khin kan ral chung a phu pa hlam mi zei ti dah kan tai la ti lung kha um tikah mi pisna kan man cham pek bak in kan ram sin le kan sining kan chim kan phuan tikah a caan ah na kan ṭhut na kan kah tuk ve caan ah khi kei khi ka sum kho to lo caan ah kan kan le ton mi hna se mipi le zon lang ka thai thiam la ka kha fat nan kan ti bin ha slo kan lung khi phim deu se i thei thiam deu hau si in hal thiam deu hau si tim ka ka du cha kan le mi hna se a caan ah ke ma te do thlena ka tua ke ma ting a thok ka ti mi hi khi ke ma i chuan nak le u nak slo ke ma cha hlok nak le thanak khama lo tap ko chun atu ah ri ti pawl ti hmun tangka dang falam pe hmun chikhot kira han le von la hna selaw kei ka ca la ba cu nan sinah live thla he ra fuai ti la lo kum nang hmun hna puai him te la lo live zong hin tu zam pe tung ka chim kho la lo caan ka ngai leo ah chin ram dawt nak le miphun dawt nak he ka aupi mi le ka chimpi ka chimpi mi he a ngai so so selo in zeitin dah kan ra kam hna ca tha zang ka chuala i Zeitindah kan rak kan hna caah an hermi hriamnam kan zelpiak hna lai kan ra kan tei kho lai timi tu kha nan lawng rak kan chiah piak timi kha ṭialnak chim ka van duhmi a si. Dotu tampi ka ngei. Online chung khi kan unau pawl nih an ka do i Hakha Thantlang nih tikhan na kan ti chap a har bak lo minung ka si ve cu. Kan pongkam ah chanchuah tu kan ngei lo kan ni cu.

bawm ding zong kan ngei lo emergency tangka chuah ding zong kan ngei lo kan ni sa chun piat ti chim ahcun ka ca ahcun mu khat tluk i ka dirhmun seko bul ram ca tin ka zuam i ka chim ka vei tikah chiokhin aka bak nak kan ka zeinak kan rel lo khuati ti po kan ra cana nan peitlang ka ra cana akan ngirim ti te zong nan um ti akan ngirim ti te zong nan nan um a kam veimi zong nan um keimah ngiar cu chim hau kam pu le ka hmai bak ah a vuar pawmtu kam pu le chiatnak le vei pawl a chim i a tam tuk nan um nan awk ah hin kan theimi a tam tuk nain a mipi ca rian kan tuan kan ti le saupi kan lung kan sau ta re dai ve kan um ka kam mipi chiu kan na kan thei thiam piak mai ta online chang kan van lam tikah Mipi lei nih na kan kah a tak in a kan kah online chon a kan kah than tikah minung sinak in ca fawi ve tung lo kan dirhmun van i dir ter ve tu kan rakam hna dirhmun dir ter ve tu kan hruaitu hna dirhmun ka van i dir ter ve tu nan chal ve na maw atu hruaitu krifabu hruaitu adangdang mu hmana community pakhat pakhat ati society association pakhat pakhat ah cu Khrihfabu chungah mino hruainak ah ti mah bantuk hna nih nan lung nan tawn lo ah an nu ram in nan tam tuk si nan du ning in thil an van tuah lo i nan chim mi an pom lo cun nuar in ka ku fum ti lo ka phuak a ti mi atu lio le bang cun bia in chung hmana do nan ku dong nan sor hna hi mu Nannih cu Pathian bia theimi na si kan Pathian bia kan thei ve ko nain asinain ramcar thisen kan thinlung thisen aan nei cang bu in kan mipi sinah cun kan ti le dai tein kan um peng kana ṭih hna ca samaw ṭih hlah kan ngam lo hna ca samaw ngam hlah mipi ca rian ṭuanmi kan si ti kan theih ca zeitipoah lungsau kan i zuam pei kha chio kan nak an theithiam piak lo i soiselnak dodalnak thangchiatnak rumro kan nak an kalpi tikah a fawi bak lo. Dohthlennak timi hi a fawi lo taktak thil si. Ka voi ka tualak sa ve lo mu. Ka nun chung ka lifetime, lifetime ah ti, uh, it's my first time ha. In my, in my lifetime ka tikla cu, ka nun chung ah tu he ka first nak si. Dohthlennak he. Hmai le zeidah ka lola ka te lo. Kan ni na cu tai na ka mu zong ah, kan ram tar wo chan kan ngei lo. teinak a hmu si lo hmailei ah kanmah nak i atu siangkaimi azam min pawl Delhi ti po Korea ti po Japan ti po hmun dang ka dang ah Australia Canada US ti po siangkai po an ra thung lai kanmah am mi film kan ni ni dau thlela kan tua chunga kanmah am mi film pi cha tang sang cha thiam tam tu um chang an ra kir lai i amma nih thuden akan chut dila kan jar ruachan a um lo kan va dam hlan ah khi an zung ah khi ban cu hmun phiang maw sila security tu chak lo kan ṭum kholak ka si kan mah za hloknak pakhat mam lo mi kha tu ah ralṭha ten kan kal pimi le kan tuah mi si cu chung ah minung tampi nih kan kan helnak kan phel i na kan do tikah a fak tuk Tikhan a kan dohmi le a kan veimi nangmah nih ramca zeidah na tuah ramca zeidah na chuahmi um Holland chung pe na khuan sosok ko nau soi a ka timi pawl a sia te na chungkhar na solo na naupa na upa ramca zeidar zei rian dah tuan ve ani na ching la information tu Holland chungah bidik rathat a chim ngam maw a har nanga ram tanga kal ngam ve maw A ngeihchun thilri hawikom caah a siang ve maw? Nan chungkhar sulhaw te an tua ngam maw? An au ngam maw? A har lomi a ka chim lo hi mu a biapi mi si. Mah lei ah keimah ka cu nang ka ti zong poi ka ti lo kan pu le hin nan ti tung ha nan soi tung ha A pawpur in ti chiat an pawpur sile zu dinnak ah nan ti. An dar sile zu an dinnak ah nan ti. Kan ing pan ham han nih CNA tluk an soisel lio ah do. Hakha Thantlang nih dirkam hi tan ding hi thazang pek ding kan si lio. kan innpa hna nawl kan i cawn le kanmah le kanmah kan i soisel le kan i ka di cu ram ṭhat le kan duh ṭung kanmah le kanmah le kan i dirkam ful lo miphun le luatnak hmu kan duh ṭung kanmah le kanmah kan luat khonak ding ca lam kan i soisem piak lo ku dong i so lo te si zeiti dah dothlen as kan tuak khoreng lai mipi hna ṭha te tuak tuak Biashipaw bawi hu, Thantlang ah ralhrang ummi pawl khi an sakhan takawngam ah an um. A kenkip ah dah an um? A kenkip ah an um. A kenkip ah an vak. Hmm. Atu Thantlang hi ralhrang nih an la ti cu la ti lo la ti lo seventy eighty percent kut a um caah dang ka cu rest of rest of Thantlang ka cu amah laktal ah mipi kut a um ve ko mu la ka bantuk bia kan chim tiah ka rak ka fual hau kan ram ah kan tainak kan hmuh khonak dia kan lung a ru khonak dia ka tia hau cua caan ah ka bantuk comment thalo la comment chia kan ti mi ka cu i ti pa kan hau i kan i ti pa lo cun a dang nih khan a cawn ṭhan peng lai i pawngkam kan bia ngaimi hna ca khan hna an hawk pakhat ah pawngkam kan bia ngaimi phu kha an lungthin a zorter dothlennak ding ca lam lamtam a pit caah khan dothlennak ah aa tel huaha lo i dothlennak a tuami media si hna seh raltuknak si seh thlacamnak si seh a dangdang le dothlennak ai telmi pawl A thangchiatu a lamphittu paoh cu do thluam ai i ti kan hau ko. I ti pa kan hau ko kan ti pa lo cu zeiti ma teinak kan hmu kho la lo i theithiam peng ne nga lo Chinmi cu kan theithiam tuk nak ah hin to atu tiang ah hin ti hin kan si le hin ti hin kan si cu Lai tuzang kan ruak khomi chung hi tuzang cu kan bia tawi ko sila a hramthok te kan bia kha tlung pa hua ti lo lo maw? Ka ti lah khuachia thlarau biaṭhalo chungah cun khuachia thlarau hla nih mah kha tlak ti awk ve. Minung timi hi thil pakhat kan chimnak kan tuah la kan ti tikah kan lam ah a hramthok te kan lam a tluan ti lo ahcun zei pawng kha singpi ti lo ee. ka chim la ka tim zong tu he ka ka tila praise ke ka thlok ke zai ka tila zai tin da um chang lai tha zan tu kan tong than te tha lai ye tu zang kan ro khom chu ha kha minau ra ring o ra rang ni pet lai minau an tlai ma le zan tlai ri te na lai cha nan lu tla lao cha phim khorong te mi ka than ha kha minau cha cha kan du na pan he na ka than tlang hai la kan du wa chun kan ra kam ni an her mi hriam nam chaw pek le zal pek hawi zong hna usih timi ka chim ka van duh pathum lakah khampat ah SSC ralhrang paruk an char ruak a um i pakhat a thi rih lo kanan an kanak ah a zang mi an si ṭhirla ti ka ruah i kanan lei zo ka dawnak pe zo le a fak i a kal kalpi cu ma si timi kha te na kan ruak khomi le kan chim khom si selo thazang lei tu saudi ko ruwa ṭhan ten hna lai atu tiam the Chinland information thazang ka pe tu ni lak cho lo ma tam pe ne avir god bless you all and see you tomorrow night on time guys love you all